Man EXC Excellency Honourable Lucan Survivors aka bad man Mister bad news still dok adwogo aye wa boss mego tim kikome ngeyo ni en kikome tye surprise kit ma en enongo kwede ki tic bot gamente otim boss mig lawi awobe Boss wu tim ma wulwongo lawi awobe wa en kikome tye surprise tye surprise kit ma ladit ito ladit lobo omiyo ite kwede ki tic ento ena in dong igamo mere iloco mere o ma Yoweri Museveni kagwata omini omyero igwoke in itamo ni aber dano maming Museveni pe dano maming Otim bal pi in nino mo kwoni burwenyo pi ature. In ingeyo pingo weko Yoweri Museveni ka got apo magi? Ingeyo pingo ne? Omedo rwom nyo omiwa iri tic. Nana me wun acodi wumar me kama ciling tye iye. Kama ciling tye iye wun wudure iye. Kama ciling tye iye wun wudure iye. Miti me limo butyeko tyeko, butyeko boo ppu. En oweko ludyeracol eni gutumo weng en lok alim, lok arwom me tic, lok amiyo tic man ma kimiyo me nono. Ineno? Ka kinongo ni ngete eni wiye lamal, kimiyo ite dog tic matek, yo ngeye kineko. Otim boss mig in gwok iye. Otim boss mig wod pa aryemo in gwok iye. Aka ban man Mister Bad News An angweyo yamo con, an angeyo jami eni oo, Kweci teteng, kweci, kweci tere nge wiye, Kweci, kweci teteng teng teng, Otim boss mig wod pa aryemo in gwokke, in itye ka marac. Wa in bene itye surprise pingo ladit lobo omiya ka tweyi buc ento dok mini tic aye, dok bene mini tic tic maber ma wel cule dok bene ber, Otim boss mig wod pa aryemo in gwokke ba.

Dok bot wi otim ka in itamo mere ni in bene ci dot anno, en bot ladit lobo pien in aye itime calo President Advisor pa ladit lobo. Bed ci loko mo keken pe, ento eni ti advice maber ma an acwalo boti ni omyero igwokke. Kit kacel onongo pud pe ingeyo, an dong apoyo wio. An atye macalo Rwot pa Acoli, pe amito ni peko omak latin Acoli mo keken. Pe amito ni peko omak latin Acoli mo keken. Wan ludito dong watumo weng. Oting boc me ka dok pud dok kineka iye, ci wan Acoli to pa eno dong tye. Oting boc me ka kineko ni pap, ci nongo wan to gang dong tye. co bos wi gutum omyero ogwokke matek adada omyero ogwokke ki tic ma kimiyo in ite ni omyero igwokke an tic ma in iti tiyo ne eni an iya pe yom nia lani ca abino akwari abed ka waca wek kit ma bos wi otim onongo kweri ki tic mako wi acoli So tyen abino ka waco ni oficelo ni omyero igwoke. Ludyere wa otumo ni kwici kwici kwici kwici en lok aciling lok alim en wa lu en oweko ladyer lobo dong oniango ni joni eni me lok alim ki lok man me tela en aye bu neko tyeko gi oweng ladyer lobo dong starting okwedo kwici teteng kwici kwici kwici kwici kwici du kwici kwici kwici kwici dong ngeyo ming pa acholi oweng men me rwome mi ira ciling wel ma en mito. En tamo ni, Ka ngat ma dong daa pi acoli, ma nongo daa pi kakane, ngat eni nongo tye ka diverting tam pa dano, nongo mito ciling aye, ci bene en minio, ci i yo nge nikio, ineno wee nikio, twaja ka, wutim in komi gum wa con, boss mego otim word pa aryemo, in komi gum wa con, so an abibino ki history okwici, kiteng kwici kwici kwici kwici ineno wee, gin ma tye ka neko ludiriwao i alubacolli ka eni weng, an abibino kwede. Kadi ka ce bed ni jo okene gidek kwede ki oficially, an aka Bad man, Mister Bad News, aye to pi lwoo. Aye to pi lwoo, an aka Bad man, Mister Bad News.